Dyma fi, ar ben mynydd y gwair, lle diarth iawn i mi, mae rhaid i mi ddeud. Dyma'r mynydd sydd yn rhannu dyffryn Llwchwr a dyffryn Tawe. Mae'n edrych yn anial dros ben yma, ond mae rhaid bod yna rhyw fath o amaethu yn digwydd yma. Na, mae'r ffordd yma yn edrych yn addawol iawn i mi gael darganfod yr ateb. A dyma ni i chi. Fferm hynafol Twll y Gwyddil! Mae'r ffarm 800 erw, fel nifer o ffermydd cyfagos, yn rhan o stad Cwm Clydach. Dyma gartref Alun Jacob. Fe fagwyd Alun ar y ffarm drws nesa, Tyn y Waun, ond ers 20 mlynedd bellach mae wedi cymryd gofal o ffarm Twll y Gwyddil, lle roedd ei fam-gu, Mary Jacob, yn arfer byw. Ac mae'n ffermio yma gyda'i wraig Wendy a chwech o blant. Maen nhw'n cadw mil a hanner o ddefaid Cymraeg a chroes a thua 500 o wartheg. Wel, Alun, y system rwydd i gweithredu, swn i'n dweud, beth sydd yn y bwyd na chi roi iddyn nhw fyna nawr? Cymysgwch o sugar beet a wheat feed yw e. Ie, yeah, ie. Yeah. Na fe. A dyn nhw'n cael hwnna bob dydd gyda Odyn, wedyn? Odyn, odyn, odyn. Um, nhw'n cael hwnna yn y bore a pori ar y munud wedyn i, i gael i raffage nhw am y dydd. Wel, wyla i ddim ond wedyn, bob bore fori, bydda nhw'n ôl man hyn rhyw awr cyn bod ni'n barod i bwyda nhw bore fori. Mae mor syml, yn dweud. Odi, odi, odi. A faint mor agored yw i ar y mynydd? Mae chi bod, maen nhw'n amlwg yn gallu mynd lle mynna nhw i raddau. Odyn. Os yna rhywbeth y blaw'r bwyd yn ei denu nhw'n ôl i fan hyn, te? Na, dim reoli. Na, na'r bwyd sy'n denu nhw'n ôl. Ie, yeah, ie. Yeah. A mae'n gytre nhw, chybod efe. Mae yna. Mae hwnna'n, uh, mae nhw'n dod nôl at gytre efe. Ac os o bobl eraill yn cadw gwartheg ar y mynydd? O, e? os, os mae sawl un o'n i'n cadw da ar y mynydd, mae nawr um, pob lot o da a'i patchin a maen nhw uh, yn stico ato fe. Odyn. A gydych chi rhoi rhyw fath o fwyd atodol allan ar y mynydd wedyn, chi'n bod, uh, blociau neu Na, na, na, dim. A pan maen nhw'n lloio wedyn, ych chi'n dod â nhw mewn? O, odyn, odyn, odyn, odyn. Maen nhw'n dod â lloi Charlie, so mae rhaid, rhaid watcha nhw, chwbod, mae rhaid, ni'n dod â nhw lawr i'r yard wedyn yn y sheds a lloio nhw mynu wedyn. A, a mas, chwbod, wel, gorau gyd bwy gynta, maen mae'r llon iawn a wedi dago, mae'n mae ôl mas wedyn. Uh, A does dim ots, chybod, pa fryd ych chi'n gadw, mae'r gwartheg mynd i wneud yn iawn ar y mynydd, chi'n teimlo? Na, ni'n gorfod cadw buwch i siwto. Mae... Fydden ni ddim moyn gormod o gwad continental. Na, ni'n cadw'r buwch Angus, Angus Cross a'r tarw Charley wedyn i, uh, i gael y llon iawn i gwerthu. Iawn, mae'n braf gweld y gwartheg yma allan fan hyn, boys. Ie. Yeah. Faint sy'n am yna nawr? Uh, 107. Fi'n credu. Ie? Yeah? Y ti'n siŵr, chwaith? No, fi'n siŵr. Mor rhwydd yn diwe, chi'n gwybod? Ie. Yeah. Troen y mas, a pob lwc iddyn nhw tan bore fori. Mewn cystadleuaeth a drefnwyd ar y cyd rhwng Hybu Cig Cymru a Chymdeithas Gwartheg Siarli, fe wnaeth teulu Twll y Gwyddil ennill gwobr Buches Gymraeg Gwartheg Sugno y Flwyddyn. Dipyn o anrhydedd i rai sy'n ffermio mewn amodau mor anodd. Iawn, mae'r lloi yn edrych yn dda, maen nhw'n bita nawr. Odyn, odyn, maen nhw off lath y sbel nawr. Faint i oed nhw rwan te? Uh, doi fis fel la. Ac mae rhain yn loia wedi prynu mewn wedyn dwi'n cymryd, ydyn nhw? Odyn, odyn. Mae rhain wedi dod o ffairm yn Castell Newydd Emlyn. A pa mor bwysig yw e, chi'n gwybod, bod nhw'n tyfu lan ar y ffarm yma? O ran iechyd, mae'n mae bwysig iawn. A maen nhw'n arfer ar ffarm, ar system Ar ôl i nhw loio a magu'r tro cynta, byn nhw'n mynd i'r mynydd, ond byn nhw'n gymysg wedyn ni a a trwsiedu yym gartred es i fwy o arfer â'r system a ma' nhw'n yym ma'n gwitho'n oreit fel 'a wedyn. O gadewch i ni droi nawr te at y gystadleuaeth buches sugno ora Cymru gyfan llynedd. Shwt nethoch chi ymgeisio i ddechre cychwyn ar y gystadleuaeth yma? Geson ni galwad i ofyn sy'n ni'n byllon um, llanw un o ffurflen de, i, i um, oedd application form oedd o stiff a fod yn onest. O oh, ie. Yeah. um, wedyn ni geson ni gwybod bod ni yn y pedwar diwetha a geson ni, um, dath Ian Pritchard yn ei beirniad i gwrdd â'r pedwar fel fi'n deall. Mae gyda'r um, Scottish Agricultural College de, yn yr Alban, um, beef specialist yw e de. A oedd e'n anrhydedd mawr i gwrdd ag e i fod yn onest. Na fe. Os mae o'n sgwennu lot am amaethyddiaeth ac am gadw goffi yn arbennig ydy fe? Odi, odi, odi. Beth i chi'n neud yn arbennig sydd wedi cael ei weld mor dda, tybed? Ni'n neud yn gore dy'r buwchod e. Um, ni'n cofnodi lot unrhyw broblemau lloia. Um, a pethau'n cael lle dwy chance. Um, To, um, os ni gynnu nôl mewn llo, neu yn ddiweddar yn lloia, neu rhyw broblemau eraill, uh, dwy waith a maen nhw mas. Um, ni'n rhaid cadw'r buwchod i loia, uh, wel mae'n lloia dwy waith y flwyddyn, ond cael y carving period yn mor deit yn ei gallu. Mm. Ond ni'n trio cael nhw i tifu o'r dwrnod maen nhw, ma nhw'n geni, bod nhw ddim yn cael dim, dim setbacks o gwbl. A bod nhw, mae gorau gallu nhw fod e. Ac yy ewch â ni te i'r cyfnod lloio yn y gwanwyn 'ma nawr. Faint sy'n mynd i loio gyda chi, dwedwch, ym mis Ebrill? A 152 yn Erfyn. Waw. Mewn cyfnod reit hŷn? Odi, odi, odi. Na nhw, aros o fewn mis i chwech wythnos? Ond mewn, bydd ddim lot yn yr ôl hanner ffordd trwy mis Mai, na bydd. Waw. Ac wrth gwrs, chi'n lwcus iawn bod y teulu e- ehangach gyda chi 'fyd. O, odyn, odyn. Um, heb tili, fydde fe'n fydde fe galed iawn, a mae'r plant um, yn dod yn arbennig o dda uh, amser wyna. Uh, mae'r tri yn nhw'n yn wyna uh, David uh, gyda hyder, so mae ma nhw'n dda, mae rai gweud. A sa'n credu, wel, bydde ni ddim yn ffarmo os bydde chi ddim yn mwynhau'r gwaith, mae'n ma ma waith caled. Ar y ffarm, yn ogystal â chadw gwartheg a defed, mae Wendy ac Alun yn rhoi lle anrhydeddus i lawer o anifiliad eraill. Maen nhw'n cadw ieir a gwyddau. Mae yna saith paun yma. Cŵn a chathod, wrth gwrs, a hen asyn, heb anghofio'r moch, sy'n cael pen rhyddid i grwydro'r clos. Ond y defaid sy'n mynd â bryd i merch Delyth. Wel, dyma nhw o'r defaid. Delyth, faint o ddefaid sy'n gyda chi? Uh, 1400. Waw. A pryd ydych chi'n wyna rhain, ta? Y mis Chwefro. O, gynnar iawn. Ie. Ie, ie. Ac yy ydyn nhw'n dod mewn i wyna neu ydyn nhw tu allan? Hanner a hanner. Fi'n gweld, fi'n gweld. Ac wyt ti'n gorfod cynorthwyo adeg hynny, helpu mas? Um, pryd dwi ddim yn gwaith. ah, reit. A beth yw dy waith di te? Um, dwi'n gweithio yn Quadbikes Wales, lan o'r mynydd. Mae'r ma gwaith Lan ar y mynydd hefyd? Ie. Sut wyt ti'n mynd i'r gwaith te? Yy, ar y quad bike. Gan lais, yn dyfe? A, gwych. Ac uh, beth wyt ti'n meddwl fyddi di'n neud? Wyt ti'n mynd i aros yn yr ardal yma de? Um, dwi'n credu, ond uh, sa'n siŵr. Ie, ie, gawn ni weld. Ond ti'n hoffi byw ar y mynydd? Ydw, mae'n uh, Mae'n iawn. Os am ddwywaith fod amodau anodd ond dod ar gorau allan mewn pobl. Ac yn sicr, mae'r teulu Jacob wedi datblygu busnes llwyddiannus iawn yn fan hyn, ar ben mynydd y gwair, tu ôl i mi fan hyn y rwle. A dwi'n meddwl bod dyna lle mae allwedd hyn i gyd. Sef, dyma chi enghraifft o ffarm deuluol yn gweithio ar ei gorau.